Avuxeni nakambe ha mi amukela ka channel ya Maluleki wa khona YouTube channel hi kombela mi subscribe ku channel leyiwani yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana leti nga kula mi pressa laha ka subscribe laha ka xingelingeli eka siku ra namuntlha hi ta vulavula hi mhaka leyi xana i ncini nkoka wa ku vekela maribye ya switsundzuxo or ti-tombstone emasirheni ku vekela ti-tombstone or maribye ya switsundzuxo emasirheni a hi ku moxa mali ya hina or ku heta hi mali ya hina or ku tlanga hi mali i nkoka lowukulu swinene ku endlela ku varhandziwa va hina lava va nga hi siya hi khe hi va rhandza ku na vona laha va nga wisa kona va tlela hi ku rhula mimoya ya vona yi tlela hi ku rhula na ku va ku minduku ka siku loko hi ya kuma vatukulu ro switukulu switukulu ndhuna hi va komba ku okay xaka ra hina or papa wa hina or mhani wa hina or kokwana wa hina loyi a hi n'wi rhandza a nga hi siya ka malembe mo karhikarhi a hi fambeni hi ya mi komba laha a nga tlela kona na vona va lava loko se hina hi hundzile emisaveni va ta sala va komba van'wani swi ya swi kula rixaka ri ya ri kula se vanhu va ka hina ni hlohlotelo lero a hi vekeleleni varhandziwa va hina maribye or ti-tombstone or maribye ya switsundzuxo lava nga tlela kona emasirheni van'wana swi ta ku a hi va lahlaka masirheni hi va lahlele etindhawini to hambanahambana kun'wani a hi le masirheni kun'wani va lahlela laha ku nga na masirha ya rixaka ro karhi or masirha ya muti walowo se a hi yeni emahlweni hi endla tano ku ri mikateko yi ta kota ku hi nela ku fana na van'wana loko ma languta vanhu vo tala mi kuma ku munhu a ya a ya xavela murhandziwa wa yena ridge or munhu wo karhi or rixaka ra yena leri nga hundze misava a fika n'wi xavela tombstone yo ma fifty thousand after vo ma two to three months mi kuma swi swa munhu luya loko a ri ntirhweni promotion loko ku ri ke ni vana va le xikolweni mi kuma ku vana va yena tiyunivhesiti va famba kahle swi famba kahle va pasa va kuma tikhumulati mi kuma ku swi va lunghela swi famba kahle va kuma tanihileswi ni nge va kuma tikhumulati swi vula ti-distinction lava nga dyondza va nga yi tiyunivhesiti va swi vita tikhumulati hina a hi yangi tiyunivhesiti ma swi tiva na n'wina se hina hi ya tiyunivhesiti loko ku ri na ti-graduation loko ku ya va ku graduate vamakwerhu ku graduate maxaka or mani na lava hi rhandzaka loko va hi rhandza ka ti-graduation Hi ya ba minkulungwani hi giya hi cina xicayicayi kwale va nga kona se ku vekela ribye ra xitsundzuxo emasirini swi na nkoka swinene eka varhandziwa va hina ku varhandziwa va hina va kota ku tlela hi ku rhula lava nga tlela kona se hi nga soli vanhu van'wani loko va teke mali va ma 50 000 va ya xava ti-tomstone va vekela varhandziwa va hina i twa munhu a ku i tlanga hi mali wa a nga tekanga mali leyi a xava movha ra yetleyo movha wu tata because luya a nga tlela laya mundzuku ka siku i nga pfuka nampundzu i lovile u kuma ku a vekelangi um e, xitsundzuxo or ribyi laha ivi ku ta munhu van'wani va fika va cela kwalaha lowu n'wana nga wa xaka ra wena a nga tlela kona after ten years loko mi vuya laha mi kuma ya ku pfuxeleni le masirheni mi kuma ku ha munhu loyi a ma ha ri tina sirha ra yena ku ri le kwihi na khensa a hi endleni tano vanhu va ka hina hi kombela mi subscribe eka channel leyi ya maluleki nga khona youtube channel ku channel leyiwani yi kota ku kula na khensa thank you